Twieled Birkir Kara fl-1939. Ta' seba' snin intażel bħala solista fil-kor tal-parroċċa u ħasem fil-funzjoni tal-milied meta kanta Olejl ta' Skiet. Ta' 11-il sena għamel il-prietka tal-milied u kien ħassad lil kulħadd meta beda bil-Gloria in Excelsis Deo. Dakinhar ħadd ma raqad fil-funzjoni. L-ewwel xogħol tiegħu kien ta' għalliem tal-komunikazzjoni. Kellu karriera twila fil-Parlament u llum kelliem ewlieni għall-portijiet u d-difiża. Għall-portijiet, meta jindirizza lill-ħaddiema tal-Marsa jisimgħu mal-portijiet kollha. U dwar id-difiża, Kieku t-tim Malti kellu lilu fid-difiża konna naqalgħu inqas goals għax ħadd ma kien jersaq lejn l-għasta. Il-kanzunetta favorita tiegħu hija ta' Adriano Pappalardo, Lasciatemi gridare! Għal meta jirtira mill-politika qiegħed jistudja biex isir konsulent dwar l-imġiba u bħalissa qed jaħdem fuq it-teżi bit-titlu Kif tikkontrolla lilek innifsek meta tkun taħt pressjoni. It-teżi għandu jlestiha sa Ġunju tas-sena d-dieħla, jekk ma taqbiżlux qabel.
Ċempel lista biex tagħti l-opinjoni tiegħek fit-televoting ta' Xaraman. Inti taqbel mar-riforma li trid tagħmel il-Knisja fil-festi? Jekk iva ċempel fuq 500-43371 u jekk le 500-43372. Kull min jipparteċipa jidħol biċ-ċans li jirbaħ dawn ir-rigali kull ġimgħa. 150 euro voucher minn Atlas Insurance. Bagalja mingħand Karpiza. Kif ukoll kull xahar washing machine Hoover ta' 10 kilogrammi mingħand il-Crosscraft. Darba f'xar tistgħu terbħu f'Homepick li jagħtik l-erba' servizzi tal-Go, mobile, telefon, internet u televiżjoni b'xejn għal sena sħiħa mingħand il-Go, b'valur ta' 500 euro. Fl-aħħar ta' sensiela, żewġ sodot u żewġ saqqijiet motorizzati visko elastik materassi e materassi mingħand il-Bond. Ċina moderna u lussuża mingħand il-Bond. Dinghy XL u mutur outboard Suzuki mingħand Zarb Stores ta' Ħal Luqa. Ċina ta' 10,000 euro minn fost l-għażla wiesgħa tad-ditta Aran Cucine mingħand Idea Casa ta' Vili Road Birkirkara. Xarabank jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji tal-għajnuna tagħhom. Go! Piazza Regina. Atlas Insurance. James Caterers. Vortex.
Dejjem hemm ħafna xi tgħid fuq it-telefon, għalhekk qed nagħtuk telefonati bla limitu lejn kull linja ta' Go. Kif ukoll internet kompletament b'xejn. Mela ibda gawdi minn issa billi tabbona duo pack il-ġdid ta' Go. Dan il-pakkett jibda minn 9 euro 99 ċentesmu fix-xahar bil-konvenjenza ta' kont wieħed biss u tista' tibbenefika minn skont ta' 10 euro fuq cordless phone. Go! Made for you! Il-Weddings Exhibition, 150 eżabitur speċjalizzat li joffru dak kollu li għandek bżonn għat-tieġ tiegħek. Għall-ewwel darba ser issir Wedding Catwalk fejn tara l-aħħar kollezzjonijiet ta' ħwejjeġ tal-okkażjoni u tiġijiet mill-5 sa 8 ta' Novembru fl-MFCC ta' Qali. Putin, issa wkoll fi triq Melita l-Belt, dejjem bi prezzijiet konvenjenti. Putin, fi triq Melita l-Belt u l-kumpless fi Dukes Raba Towers.
Homemate has always offered the widest variety of home improvements, stylish furniture, and so much more, like these beautifully designed Stoza kitchens, modular, sleek lines, and intelligent color schemes.

What goes on in that bowl?
Li kollu din xaħat kredibli sabiex għad jibbarri fuq il-kondizjoni ta' xogħolija essenzjali. Kelli bżonn il xaħat kompetenti biex ikkella manija, anka fuq il-kontratt individwali. Jiena kelli bżonn xaħat huwa konsistenti u li jkun jisajjeni fuq il-fatt li kelli fuq il-xogħol. Għażilt il-min għandu l-akbar esperjenza. U l-ħidma tagħhom waslet għal bidla li kellna bżonn. Din hija l-union tiegħi, il-General Workers Union.
Dan Steve Marsden jinqabad f'Malta b'50,000 pinnola u jeħel 25 sena ħabs. It's just a horrific experience. Wara tliet snin u nofs il-ħabs, Il-Qorti tal-Appell teħles lil Marsden. I've served a five-year prison sentence for doing something that was morally wrong but legally correct. L-avukat tiegħu Joe Brinkat u Steve Marsden ikunu f'Xarabank jirrakuntaw l-istorja kollha. U int x'taħseb?
Mela, mela, l-ewwel net, naqblu jew ma naqblux ma' Dun Anton nixtieq nagħtuh ċabċib għax l-ewwel net aċċetta li jiġi jiffaċċjawnek lil kulħadd, tajjeb. Huwa bniedem li kiser ir-rekord ta' kemm il-darba ġie xi xaraban, kemm il-darba. Dil 20 waħda.
20 darba ġo xaraba. Mela, mela, xaġa, konti tajt xaġa fuq in-nar, imma qabel xtaqt nirringrazzja għal rigali li senatu l-nis fil-panel u lilek, ritratti minn il-Photo City, eh, kodba minn l-Agenda Bookshop u għamlu lemin għal Swine Flu Wipes u Max ta' Xaraban, ma jokka l-Black Back Message tuffiħ mal-lem mill-Alde Adige tal-Italja u Pjazza Reġina għall-invit. Tajjeb, u mbagħad għandna wkoll rigali għal tas-sala daw li telgħu hawnhekk. Ehm, Minn għand il-Cross Club dawn hekk għandna rigali verament sbieħ nirringrazzjaw lil Robert tal-Cross Club tal-għajnuna kollha li tina dan il-programm. Mela, Għallin għas eh. serraħt li rasi, għax rajtu jqassam il oħra U li li ma tanix. Eh? Le, le, le, għana santu, santu. Issa. Eh. Santu, ok, nirringrazzjaw u koll l-ok għall-infa illi għanna mdendla unek. Mela, Mela, kellek terġa' fuq in-nar fadek. Id-dok jiena qed konna kuraġġużi li nippreżentaw il-proposti tagħna, issa jekk id-dokument hux kuraġġuż jew le ħaġa oħra. Fuq in-nar poġġejna aġenda għax in-nar huwa ħafna tekniku, però poġġejna wkoll Żew, fil-footnote, żewġ dokumenti tal-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja fejn għamlet survey fuq għaxar festi sentej ilu u fih ħafna elementi elementi li ta' min jagħti kashom u se nagħtu kashom. Għandna Il-ferħ, għanna l-ferħ nejdu li l-laqda piroteknika għalu mux minħabba d-dokument u nħu l-kelma taħħom. Pero ħarġu eh, proposti taħħom jistu jkunu bizzejiet u jistu ma jkunux bizzejiet li huma anke jaqblu mal-agenda tad-dokument. Vodiri dik il-parti trid tkun ukoll żviluppata. Nixtieq ngħid xi ħaġa. Jiġifieri l-għaqda piroteknika f'dak is-seminar ta' frar u lill-Għaqda tal-Baned konna stedinniehom biex jgħollu l-livell tal-parteċipazzjoni tagħhom u jkunu jirregolaw lilhom infushom u jirregolaw il-membri tagħhom li jagħmlu huma dixxiplina fuqhom infushom, naturalment fl-ambitu tal-liġi li kif qal tajjeb is-Sur Neville is-Sur Neville Aquilina, l-Assistent Kummissarju, li kollox jaqa' taħt il-liġi. U aħna qed ngħidu fid-dokument li jidhrilna li